Fel arweinydd Dysgu Sylfaen yn Sir Gâr, oedd yn bwysig i fi gael strategaeth oedd yn dangos cydraddoldeb i'r plant tair oed ar draws ysgolion a hefyd yng nghyfrifoldeb i am lleoliadau nas cynhelir a riennir. Prif ffocws ni yn y cyfarfodydd oedd i wella ansawdd yr amgylchedd ddysgu ar gyfer plant tair oed, a hefyd um, edrych ar sut i ni'n gallu ennyn uh, profiadau sydd o ddiddordeb i plant, ennyn y chwilfrydedd am i dysgu. Gyda ymgynghoriad a grŵp bach o benaethiaid, fe wnaethon ni benderfynu mae'r ffordd gorau o ddefnyddio arian llywodraeth oedd i buddsoddi yn rhaglen anturiaethau ALIS sydd yn rhoi um, datblygiad proffesiynol dwys am dair blynedd. A'r uned cyntaf, neu'r ddwy uned cyntaf, um, o'n nhw'n edrych arnynt oedd chwilfrydedd a hefyd yr cysylltiad yma'r perthynas yma a sut i ni'n gallu gwella'r bythynas gyda plant a teuluodd. Mi ath Ysgol yr Hendi cydweithio hefyd i ddenu'r Cylch Meithrin sydd gyda nhw ar y safle a phawb yn gydweithio gyda'i gilydd, nid yn unig i wella beth bydden ni'n galw'n amgylchedd ffisegol, sydd yn, sydd yn wych, um, ond maen nhw rili really wedi gweithio'r ethos ysgol gyfan um, a'r uned uh, cysylltiadau mae'r perthynas um, a mae hwnna nawr bellach yn weledigaeth ysgol gyfan, ethos ysgol gyfan. Ar ôl cael yn hysbrydoli gyda addysgeg Alice Sharp ac Anna Efgrif, credu dechrau'r daith rili oedd rhannu'r arferion da o'n i eisiau gweld yn y dosbarthiadau gyda gweddill y staff a hefyd cynllunio dosbarthiadau newydd ni gyda'r plant ar y cyd. Dwi'n credu y nod i ni yn yr hendi oedd i sicrhau bod pob plentyn yn gallu bod yn annibynnol yn ei dysgu, ond hefyd oedd chwilfrydedd yn elfen enfawr ohono fe, felly o'n i eisiau bod nhw yn gallu fod yn chwilfrydig yn ei dysgu, boed yn blendyn meithrin, hyd yn oed yn y cylch meithrin, ond hefyd yn teithio reit lan i'r ysgol i flwyddyn 5 a 6 hefyd. Pan ddath y plant nôl ar ôl Covid, roedd jyst diffyg sgiliau iechyd emosiynol a, cymde a chymdeithasol. Roedd y plant wedi cael newyn mewn un ffordd o perthnasoedd. Doedden nhw ddim yn gallu rannu, doedden nhw ddim yn gallu cyfathrebu. Felly, o'n i wedi mynd ati i greu rhyw fath o'r ethos ble oedd y plant yn teimlo'n ddiogel wrth ddod i'r ysgol ac wrth yn cymysgu unwaith eto. Felly dechreuon ni gyda'r um, rhyw fath o meet and greet wrth y gât, a mae hwnna wedi bodoli ers ni, a un o'r non-negotiables yw bod y staff yn sefyll wrth y drws wedyn i croesawu'r plant nôl i'r ysgol. Mae hwn yn rili really bwysig achos mae hwnna'n rhoi um, brofiad o berthynais, wel sawl perthynas, cyn bod y plentyn yn cyrraedd y dosbarth. Ond wedyn o'n i 'di mynd ati, fel ysgol, datblygu yr amgylchedd i fod fwy gartrefol, i fod fwy naturiol, yn defnyddio pethau go iawn yn lle o bethau plastig, yn edrych ar pethau gynaliadwy i rai raddau, yn gweld sut i ni'n gallu ail-ddefnyddio'r pethau. A dwi'n cofio mynd mewn i'r ddosbarth, yn y ddosbarth yn, yn calm iawn. Oedd y plant i setlo, oedd, oedd y goleadau ymlaen. A wedyn oedd y music yn chwarae yn y cefndir, oedd y plant jyst yn ymgartrefu o fewn y dosbarthiadau. Oedd gwannol heriau wedi cael eu greu, so oedd y plant yn mynd ati i chwilio am bethau, so nhw'n datblygu y system yn fewnol o awe and wonder fel petai yn, fel maen nhw'n dweud yn y Saesneg. So oedd y plant jyst yn teimlo, oedd, oedd yr ethos o fewn yr ysgol yn hollol wahanol a mae hwnna wedi cael effaith enfawr ar gyfer y plant. Nawr maen nhw'n mwy bodlon i ddysgu yn annibynnol ac yn fwy hapus o fewn yr ysgol.
Lot o newid wedi bod. Hapus, saff, nid y plant yn ofo neb. Um, fi'n credu bod hwnna'n ethos... Wel, fi'n twmlo bod yn ethos da. Pwy well ethos gallwch chi gael i ddechrau cael'ch meithrin, plant bych cael'ch meithrin i ddod mewn i'r ysgol. Fe ni'n gweithio gyda cynllun ALES a mae hwnna sydd wedi dod fel i ni wedi mynd yn bwy i newid yr ystafell, i gael i mwy tawel, goliadau mwy tawel, pethau maen nhw'n gallu mynd mewn i fflwch bocsys a edrych mewn i pethau. Be sy'n gwneud pethau mwy diddorol i'r plant, really. Ond mae plant mwy hapus achos maen nhw'n gallu gwneud beth maen nhw moyn.
Y peth gyntaf geson ni oedd fforddiant y gyfer yr ysgol i gyd. O'n i, uh, mae sawl un ohonyn ni wedi cael hyfforddiant i fod yn trauma-informed practitioners. Ond beth oedd yn rili bwysig oedd y plant yn dysgu am y ymenydd a fel maen nhw'n gweud yn, yn Saesneg, the triune brain. So nathon ni sôn am sut oedd y, yr ymenydd yn gweithio achos oedd hwnna'n rili bwysig a sut mae hwnna'n gweithio ar gyfer emosiynau a sut mae'r emosiynau yn cael effaith ar y corff. So wedyn mae'n rili pwysig bod y plant yn ystyried sut maen nhw'n teimlo So os maen nhw'n teimlo sut tyma bach yn segledig, bod nhw'n gallu gweud sut maen nhw'n teimlo, bod nhw'n teimlo'n segledig, a bod rhywun o fewn yr ysgol yn gallu helpu nhw i jyst i ddod lawr a reoleiddio sut maen nhw'n teimlo.
Mae newid y dosbarth wedi cael effaith sylweddol ar addysgu'r plant a'r plant yn gyffredinol. Bob bore maen nhw'n dod mewn i'r dosbarth, mae gyda ni gerddoriaeth glasurol arno lle maen nhw'n ymdawelu. Maen nhw hefyd yn medru gweithio lot yn fwy annibynnol. Yn ddiweddar i ni wedi datblygu platfform digidol lle mae'r plant nawr yn medru tystiolaethu gwaith. Ond beth sy'n hyfryd yw bod ni'n cael y sgwrs gyda nhw wedyn o ran beth gwaith maen nhw wedi ei wneud yn yr ardaloedd a beth yw'r nod yn y pen draw. Mae'r newid wedi bod yn wych yn y dosbarth. Um, dwi wedi sylwi'n syth um, yr heriau oedd gyda fi fan hyn, er enghraifft, um, oedd yna ddosbarth o 30 o blant, felly pethau sylfaenol fel maint y dosbarth, oedd gyda ni heriau bach fel na i o'r esgyn gynta. Cael 30 o blant mewn dosbarth, siwt o'n i'n mynd i newid um, adeiledd y dosbarth, ble oedd y desgiau mynd i fod, shwt o'n i'n mynd i wneud yn heriau ni a'n cwtches ni. Mae ma lot o feddwl di mynd mewn i hwnna. Um, a hwnna hefyd yn dod um, pan o'n i eisiau mynd ati i greu yr elfen naturiol yn y dosbarth. Felly cael gwared ar blastig mewn ffordd a dod mewn ar pethau naturiol. Oedd hwnna'n broses hyfryd i'n hunan. Wnaethon ni dreulio tipyn amser dros wyliau'r haf yn mynd ati i gasglu stoff o ganolfannau ailgylchu, siopau, siopau elusennol, um, dod mewn nhw a wedyn ail strwythuro'r dosbarth gyda'r stoff o'n i wedi casglu wedyn. Felly mae, mae newid Nage just newid, mae'r naws wedi newid, ond mae adeiledd y dosbarth wedi newid, a trwy wneud na, mae fe wedi helpu gyda'r holl beth um, gyda'r holl newid yn yr ethos a newid yn y dulliau dysgu. Dwi'n credu y gwahaniaeth mwyaf yn y plant yw i bod nhw bendant a chwilfrydig, ond maen nhw llawer mwy hapus yn dod mewn. Welon ni ar ôl cyfnod clo, oedd y plant o'n nhw'n ansicr, o'n nhw ddim yn teimlo yn ddiogel, a chymod beth oedd e jyst yn naid enfawr iddyn nhw i ddod mewn i'r ysgol ar ôl bod adref am gymaint o amser, a beth i ni wedi gweld wrth greu y dosbarthiadau ac Wrth edrych ar sut mae'r goleuni yn creu naws tawel yn y dosbarth, maen nhw'n medru wedyn jyst mynd ati i wneud beth sy'n angen wneud achos maen nhw'n teimlo'n ddiogel. A chi'n gwybod oedd merch fach gyda ni thos diwetha, wedi ddi, mis mae fe fel bod uh, gytre, achos mae sofa gyda ni gytre, mae sofa gyda ni fan hyn yn y dosbarth, a dwi jyst yn teimlo'n saff, a dyma o ddi geiriau hi. Pan mae'r plant yn symud o'r cylch meithrin draw i fi yn dosbarth meithrin derbyn, mae'r naws um, a mae'r teimlad gomos yr un peth. So maen nhw'n ma nhw gwybod beth i ddisgol, maen nhw'n gwybod fel mae'r teimlad mynd i fod. So fi'n credu bod nhw'n teim, teimlo jyst yn naturiol yn dod draw i fi. A maen nhw jyst yn hapus, maen nhw'n gyfarwydd â phopeth. Y gole, mae'r plant jyst yn dwlu ar y gole. Mae'r teimlad yn lot fwy cartrefol. Maen nhw'n nhw, ma nhw, ma nhw dwlu ar y gole. A mae ymddygyd y plant wedi gwella lot.
Wel, mae'r ardal allanol yn beth enfawr i ni yn Ysgol yr Hendi. I ni yn credu yn gryf bod y plant yn gweithio yn yr ystafell ddosbarth, ond hefyd bod nhw'n gallu trosglwyddo'r sgiliau yna wedyn i'r ardal allanol. Ond hefyd, o'n i eisiau dod yr ardal allanol mewn i bob dosbarth. O'n i moyn bod y plant falle yn teimlo'n llonydd, ond hefyd bod yr elfen naturiol yma yn, yn gryf ym mhob dosbarth a fel ych chi'n gallu gweld mae yna bethau naturiol gyda ni i ni'n defnyddio llawer o bren, dim llawer o blastig ar hyn o bryd a mae'r plant yn joio gweld yr elfen naturiol yma yn eu dosbarthiadau nhw a mae hynny wedi gweithio'n gret. Dwi'n credu wrth rannu'r weledigaeth gyda'r staff, oedd rhaid iddyn nhw i weld e yn ymarferol yn eu dosbarthiadau nhw. Felly wrth drafod ac wrth falle rannu syniadau, mae hynny wedi bod yn help mawr i ni fel ysgol. Felly wrth bontio gyda'r dosbarthiadau gwahanol, mae gyda ni system bontio cryf gyda ni'n ysgol yma, lle falle mae'r cylch meithrin yn cydweithio gyda'r dosbarth meithrin yn gryf iawn. Hefyd mae blwyddyn 2 yn cydweithio gydag blwyddyn 3, felly mae'r systemau yma yn cael eu datblygu ar draws yr ysgol ac erbyn bod nhw falle yn mynd lan i flwyddyn 5 a 6, er falle nad os gyda nhw yr ardaloedd sydd gyda ni, mae'r un ethos yn, yn treiddi trwyddo a mae'r plant wedyn yn dod yn gyfarwydd â'r systemau yma er mwyn dysgu ac i weithio'n annibynnol. Dwi'n credu bod e'n bwysig iawn ar y dechrau pan ni'n sôn am uh, blant yn y, yn y blynyddoedd cynnar a wedyn wrth bod nhw'n dod lan i, i, i, i gam cynnydd 2 fel sydd gyda ni nawr yn, yn unol â'r cwricwlwm newydd. Mae'n bwysig bod ni... Um, Mae'r ma, ma naid yn fawr iawn i'r plant a mae'n bwysig bod ni'n neud hwnna mor esmwyth a mwy ystwyth a ni'n gallu. A dwi'n credu wrth ymgymryd a um, anturiaethau alus a um, dilliau anna effgrif o um, greu naws yn y dosbarthiadau. Mae hwnna wedi helpu gyda'r pontio'n fawr iawn. Nawr, maen nhw'n dod wrth, wrth Miss Nicklin ym mlwyddyn 2 i fan hyn ym mlwyddyn 3. 3 a 4 yw'r blynyddoedd, cam cynnydd 2 wrth gwrs nawr, ond mae e'n naid mowr fel fi'n dweud. Felly, um, beth i ni wedi ceisio wneud fan hyn yn y dosbarth yw yw um, creu naws ac ethos sydd yn debyg iawn i'r hyn sydd gyda ni fan hyn yn y dosbarthiadau gweilod. Nawr, um, ni wedi mynd yn unol a um, canllawiau a awgrymiadau mae Anturiaethau Ales wedi rhoi i ni gyda'r cynllun a'r prosiect. Ni wedi newid naws y dosbarth yn llwyr, ni wedi dod mewn â golau. Y nod yr holl beth oedd i greu falle Naws o dawelwch, naws mwy llyfn yn y dosbarth, naws mwy, mwy um, ymlaciedig mewn ffordd, defnyddio cerddoriaeth i greu um, awyrgylch, um, sydd yn creu naws lyflu. Lot o lamps gyda ni mewn ma, mae tipyn o, ni wedi dod mewn â pethau um, carpedi, rygiau, clustogau, jyst i wneud e'n fwy cartrefol mewn ffordd. A mae hwnna, mae effaith newid y dosbarthiadau yna um, wedi bod yn fawr iawn yn enwedig fan hyn um, ym mlwyddyn 3 a 4. Mae fe hefyd wedyn, fel fi wedi sôn, yn hwyluso'r pontio. Maen nhw'n dod o ddosbarth blwyddyn 2 lan i fan hyn. Does dim lot o newid, serch bod na newid, ond dyw e ddim i weld yn naid mor fawr iddyn nhw wedyn. Pan maen nhw'n dod o'r uh, blynyddoedd cynnar lan i fan hyn, wrth gwrs mae gyda ni ddysgu chydig bach yn fwy ffurfiol, ond beth i ni wedi uh, mabwysiadu fan hyn hefyd yw yr ardaloedd. Mae gyda ni heriau lle ni'n cyfoethogi'r dysgu, lle ni'n hyrwyddo dysgu annibynnol. Um, mae gyda ni her ym mhob cwtch sydd yma, Mae gyda ni um, cyfle, mae cyfle da'r plant wedyn i fynd ati i ddysgu'n annibynnol ac i, i, i annog y chwilfrydedd yn ei misg nhw hefyd, iddyn nhw gael mynd a gofyn cwestiynau a wneud beth maen nhw eisiau wneud.
Wel, yn y blynyddoedd cynnar, mae gyda ni nawr lawer mwy o weithgareddau ymarferol, um, a dyn ni yn credu yn gryf yn llais y disgybl, mae rhaid i'r Fes disgybl fod yng nghanol pob peth i ni'n neud. Felly wrth gydweithio gyda nhw, a maen nhw'n bwydo'r syniadau mewn o ran beth i ni'n moyn dysgu yn ystod y tymor, yn ystod y blwyddyn, mae hwnna wedyn yn cael effaith ar fwynhad y plant. Felly yn ddiweddar, um, wnaethon ni ddysgu ymlaen flwyddyn un dau am y gymuned ac am ei hardal leol, a, ac wrth ymchwilio ar y cyd, wnaethon nhw ddarganfod bod yna ffarm gelod gyda ni ym Hentref yr Hendy. Felly, mes ga i ddysgu mwy am y gelod yma, ie gred, a dyna beth wnaethon ni wedyn ar y cyd. A chi'n gwybod beth, mae'r cynllunio i'r eiliad yma yn y marn i wedyn, mae'n cael effaith sylweddol ar y plant achos maen nhw'n gallu perchnogi'r dysgu yn fwy. Wel, dwi'n credu bod newid yr arferion dysgu yma wrth i ni ddibynnu llawer mwy ar y plant i fwydo'r systemau, i ni'n cael syniadau falle na fydden ni wedi meddwl amdano fe o'r blaen. Mae'r plant yn medru bwydo mewn i'r cynllunio. I ni hefyd yn gallu awgrymu syniadau. Ond hefyd mae gweledigaeth y plant yn gallu arwain ni i ffyrdd gwahanol uh, yn yr ysgol, chmod. A mae'r plant yn mwynhau llawer mwy. Ni'n wrthi'n hyrwyddo chwilfrydedd yn fawr iawn. Nawr, mae anturiaethau ALES, y cynllun um, anturiaethau ALES yn annog hyn yn fawr iawn, a um, ni wedi elfa, elwa fel criw o staff wrth um, gymryd ar cyrsiau hynny. Um, nawr, beth ni wedi penderfynu, a mae hwn yn rhywbeth um, ar draws yr ysgol, a mae hwnna'n bwysig. Um, mae cysondeb ar draws yr ysgol yn, yn hanfodol os i ni eisiau cael rhywbeth i weithio'n iawn, a os, os i ni moyn gwreiddio rhywbeth, Mewn unrhyw fyd, mae eisiau bod pawb ar yr un dudalen, felly dyna lle i ni wedi bod yn ffodus iawn. Mae gyda ni staff hyblyg, ni gyd, mae bocsys chwilfrydedd gyda ni yn ein dosbarthiadau ni, mae yna fasged gyda fi. Mae wedi bod yn dipyn o hwyl mewn ffordd, casglu pethau, eto mynd o gwmpas ffeiriau, mynd o gwmpas um, siopau elusennol, casglu pethau falle nad yw'r plant erioed wedi gweld o'r blaen. Mae, gyda ni, mae, mae dy fi fegyn, megyn yn yn, yn, yn bocs chwilfrydedd i. A hwnna oedd y peth cyntaf nes i dynnu allan o'r bocs. A y sgyrsiau a'r siarad a'r gwaith llafar yn arwain mewn i gwaith ysgrifenedig nath ddod allan o just dangos megin iddyn nhw. Um, oedd e'n wych o beth. Mae'n datblygu geirfa, mae'n datblygu pob dim. Um, a mae'r ma, ma elfen chwilfrydedd hefyd, mae e yn rhywbeth mae'r plant yn ei fwynhau yn fawr iawn. Maen nhw wrth i boddau o bus dymeseddi. Be ni'n mynd i gael yn y bocs eddi, os rhywbeth newydd, o dyn ni'n mynd i wybod beth yw e, chymod, a hyn a'r llall. Felly mae'r cyffro hefyd yn y plant yn wych hefyd.
Dwi'n credu mae sefydlu'r Cwtch Croeso wedi bod yn llwyddiant mowr i ni'n Ysgol yr Hendi. Um, yn amlwg mae'r Cwtch Croeso yn edrych yn gwmwys fel ein dosbarthiadau ni fan hyn. A mae'r mae cynorthwywyr wedi gweithio mor mor galed i sicrhau bod yr ardal yn le sydd yn annog chwilfrydedd, ond hefyd i gael y plant yma yn barod i weithio. Yn amlwg, mae'r cwricwlwm iddyn nhw yn edrych yn hollol wahanol falle i'r cwricwlwm i ni ym mlwyddyn 12 neu falle yn y meithrin derbyn. Ond dysgu sgiliau bywyd i ni eisiau wneud yn y cwtch groeso wedyn ar gyfer y plant yma. A mae'r systemau sydd gyda ni yn caniatau i'r plant yma i ymarfer y sgiliau, a hynny i drosglwyddo nhw'n ôl i'r ystafell ddosbarth. Mae gyda ni gwtsh croeso yma yn yr Hendy hefyd, ac yn y cwtsh croeso mae e fel rhyw fath o hafan lle mae'r plant hynny'n gallu mynd i gael um, cymorth ychwanegol ac i gael yr hyn sydd angen yn nhw i ddatblygu yn blant annibynnol ac i, i, i ddysgu mewn ffordd o ddydd i ddydd. Felly mae'r cwtsh croeso hefyd yn gwtsh sydd yn llawn golau, yn llawn o adnoddau naturiol i sbarduno'r plant hynny hefyd yn y modd sydd angen arnyn nhw.
Wel, gyda dyfodiad y curriculum newydd, dwi'n credu yn bennaf, ond i moyn bod y plant yn gallu dysgu sgiliau sydd ddim yn ei fod yn cario trwy gydol i oes a bod nhw'n gallu defnyddio'r sgiliau yma yn ei bywyd bob dydd. Felly, nid gweithio ar dyflenni gwaith neu chymod, gweithio mewn llyfr y drwy'r amser. Mae gyda ni blant yn y blynyddoedd cynnar, maen nhw'n gweithio ar sawl lefel, naill ai yn gorwedd ar y llawr, yn peintio, neu falle yn datrys problemau ar y cyd mewn grŵp yn sefyll ac yn y blaen. O'n i moyn bod y cwricwlwm newydd yn siwtio ni, felly oedd rhaid i ni edrych ar gynllunio'r cwricwlwm i adlywyrchu y plant oedd gyda ni yma yn yr hendi. Wna mae'n plethu mewn yn rili really dda gyda cwricwlwm newydd. bod lles yn elfen bwysig, ond mae fwy na... Dwi e ddim yn cynllun gwaith. Mae'n ethos o fewn yr ysgol, mae popeth yn clymu mewn at ein gilydd. Dwi e ddim yn rhywbeth bod ti'n mynd ar y silff a ti'n meddwl, reit, ni'n mynd i troi at y llyfr ac yn edrych fel hyn. Os nag i'r ethos ma, dwi e ddim yn gweithio. Na beth yw'r bwriad i ni'n trial wneud. Os dyn nhw'n peinto, maen nhw'n goffa mynd i ôl pethau chinen, Uh, mae tissues, tissues dyn ni fyny o'r blaen, bydd y pawb yn sychu trwy, dim nawr. Na fe, mae bocs gros fyna, ceriole. Mae nhw'n goffa ni fwy o bethau dros i hunain. O gwrs, ni na i helpu, sy'n mynd i, chfo, na gen i gadael neb i strygla, ni ni gyd na i helpu nhw, ond ni ni yn sefyll nôl fwy i adael nhw wneud fwy dros hunain. Gyda'r dyfodiad y cwricwlwm newydd, i ni'n gwneud lot o waith, mae yna dasg ffocws yn digwydd, wedyn mae'r plantos yn mynd i'w heriau, mynd ati heriau i ddysgu'n annibynnol. Mae defnyddio SISO wedi bod yn wych um, gyda ni fan hyn. Mae'r blynyddoedd cynnar, maen nhw yn arbenigwyr ar ddefnyddio SISO erbyn hyn yn yr ysgol gan bod y pontio mor gryf gyda ni, maen nhw wedi dod lan, wedi rhannu'r arfer na gyda ni fan hyn yng, yng Ngham Cynnydd 2. Ac 'y ni wedi mabwysiadu hwnna wedyn. Yym, felly ni'n defnyddio Seesaw i recordio, i gasglu tystiolaeth pan mae'r plant allan, gwedwch yn yr ardaloedd um, allanol. Mae gyda ni le lle ni'n galw'n wirddle, Greenlands gyda ni yma. Felly mae'r plant yn mynd mas, maen nhw'n mynd â'i gliniduron neu maen nhw'n mynd â iPads gyda nhw a maen nhw'n casglu tystiolaeth ar ôl i nhw iddyn nhw orffen eu tasgau yn annibynnol wedyn.
Mae'r gymuned wedi bod yn hael iawn, mae rhaid fi fod yn onest. E, Nethon ni weithio gyda Capel Dewi Quilters, lle oedd grŵp hyfryd y fynywod wedi rhoi blancedi, fel ych chi'n gweld fan hyn, i bob dosbarth, a mae'r plant wedi ymfalchio yn y blancedi yma, maen nhw'n dwlu defnyddio nhw. Dwi'n credu effaith gweithio gyda'r gymuned, wel mae'r effaith yn un enfawr, achos mae'r plant yn gallu gweld, nid ni yn Ysgol yr Hendi sydd yn byw yn y gymuned, bod ni yn gallu cydweithio gyda llawer iawn o bobl eraill a maen nhw hefyd yn gallu rhannu arferion da gyda ni, ond hefyd bod ni'n gallu rhannu arferion da gyda nhw hefyd. I ni'n gobeithio falle sefydlu grŵp o um, blant yn dysgu sut i winio ac yn y blaen, a mae gweithio gyda Capel Dewi Culters wedyn, mae hwnna wedi rhoi y cyfle i ni i allu cydweithio ac i adeiladu ar y berthynas hynny. Yn y tro, maen nhw'n cael mynd lan i'r siop a falle ti'n dwi ma'n pyrnu botel o ladd. Ni'n gwybod ni'n cael llath, ond iddyn nhw gael disgu fel i fynd y siop a arian iawn yn ei pwtsh, maen nhw'n ni'n mynd lan a ni'n gallu pyrnu botel o lath, neu falle fale, rhywbeth bod nhw'n gallu talu amdano hunain a disgu bod rhaid nhw dalu. A cydio llaw ni fel lan yr hewl, cadw nhw'n saff, dy fe.

the staff to be able to have a go and have a go and if it doesn't work that doesn't matter we've had a go but what we saw with Adventures with Alice we had a go and we could just see it working. Mae'r holl beth wedi clymu at ei gilydd yn, yn dda iawn a fi'n credu mae wedi cymryd amser a mae wedi cymryd lot o amynedd, lot o addasu, pethau falle ddim yn gweithio ar y dechrau Ond na beth sydd wedi bod yn dda fi'n credu hefyd gyda'r staff sydd dyn ni yma, ni wedi bod yn eitha hyblyg o ran hynny, yn barod i drio, yn barod i fethu, ac yn barod hefyd i weud, wel, doedd hwnna ddim wedi gweithio, newn ni drio rhywbeth arall a addasu fel wrth i'r amser fynd ymlaen, felly mae hwnna wedi bod yn bwysig. Odi, maen nhw'n dod mewn anhapus. A os dyn nhw'n hapus, maen nhw'n ma nhw disgu. Dwi'n dyllu ar y music mae mis yn chwarae. Mae fe'n gwneud i fi'n teimlo'n hapus. Fi'n dyllu arno'r dosbarth achos pryd fi'n teimlo Drist. Fi'n eistedd arno'r carped a edrych arno'r golau. Dwi'n hoffi mynd mas i Greenland achos fi'n dwlia byd natur. Dwi'n hoffi neud gwaith ffeim a roi syniadau i Miss. Rydw i'n hoffi y dosbarth achos mae'n helpu fi yn canolbwyntio. Dwi'n hoffi gwneud y heriau. Dwi'n gallu gwneud nhw ar ben ei hun. A ni'n Cynllun ar roe a thitho. Dwi'n hoffi mynd mas i gweithio yn Greenland. Dwi'n hoffi y dosbarthu achos mae'n prydferth iawn a mae'n dawel iawn a hefyd. Dwi'n dwlu ar y golau a'r sofa achos mae fe'n fel sofa ni gytre.